Hi Didika channel like subscribe share comment pe lo. Vawiin chu Bougainville ah kan kal dawn a, India rama lei leh rel kawng inkawp sei ber a nia, Asia ah hian pahnihna a ni bawk a, chutah chuan kan kal dawn a, kan va leng dawn a, a hmun te kan va eng nge fang kual dawn a ni. Kan kalna vel te kan rawn tilang zuai zuai dawn nia. Heti lamah chuanin an strict lutuk a, tunlai te hianin an strict zual an tia, two wheeler ah pawh hian a phur te pawh hian helmet khum zel hi a ngai a, hei keini pawh helmet nen a nih hi kan chhuah vawiin pawh. Khum pawh hemi kawng ngil phei hi a thui em em a kilometer sawm vel a nia ngil phei tap a nuam tap a sawt a tih atanga tawp thleng ang kha chu Silapatthar khawchhung kan thleng tawh a.

lei leh tum a zau tha khawp mai duh hmun sawtah sawn rel kawng a awm bawk a. tun tunah tak hi chuanin ih eng nge englo hun lai a nia buh an seng vek tawh a khua ro tawh a nih chu maw tih tlang sam te an par thla sik tawh a lung len thlak khawp mai december ni sawm pasarih a nia vawiin sanghnih sawmhnih pali. tunah hian kan thleng tep tawh a khi khi tiang lai khi a lei chung vel te phei chu a lo lang a lo lang tan tawh a kan thleng tep tawh a ni a lei hi kilometer nga tim tep a kilometer li leh meter sakua sawm li a intia. Duty an lo awm bawk a tunah hian a lei hi kan zawh tan dawn a ni hemi hian kan zawh tan chiah a.

tunah hi chuanin eh thal thal lai a nia tui hi a kang a kang a balu hlir a ni mai fur lai chuan heng balu awmna a var chin ang zawng zawng te hi tui vek a nia tunah hi chuanin. Khua hi a thal em em a tui pawh hi a tlem heng a chunga a chunga an light dah ho hi zanah chuan a eng phei vek a a mawi em em a a nuam lutuk bawk a ni maw --

Ka chhuak vut siah e. Bogibeel resort ah kan kal dawn a ni. Tunah hian tiang lai hi a pen luhna ni awm tak a ni. Tiang te an lo zuar ve a. Kuhva te kan leng a. Ei tur eng eng emaw te kan leng a tichuan a lui lamah kan chhuk thla ang. Tamul he. hei vai kha dawra hei heti lai hian thingpui dawr te lo awm ve chuang a hi didika channel like subscribe share comment pe lo resort ah kan kal dawn a hei kalkawng in a kan chawl lawk kuhva te an han ei khawm vang leh lawk a kan ding lawk a. Bougainville hi signal a awm lo ni chu maw phone signal hi a awm lova chhan chu security thil a vangin signal an ti zam a chuvang chuan signal a awm lo a phone a hman theih lo ni chu maw tunah hian lei hnuaiah khian rail a tlan mek a chumi chu va nang hman kan tum a chak tawkin kan tlan a tunah sawn rail a lo kal mek a lei hnuaiah sawn kan tum a.

Hnuaia rel a kal lai en turin kan kal dawn a, hei tlangah kan lawn chho a, lui ka lui atang khan a han tlang pawng sang ve deuh ni chu enna hmun tur an siam hi maw a, chutah chuan kan kal dawn mek a, kal rawh le Bawihtei. Kimkima pawh a kal tur tur mai. kan kalna lam kawng hi dik loh a sawt lampang atanga hela hemi kawng hi rawn tlan luh tur a nia keini a let zawngin kan kal sia khutah a thlangah a thlangah scooty kan dah a thank you tawrah kha la rawh la rawh thank you tawrah hei vai tlei rawl ho in tiang lai hian spot ve dawn nih chu maw vai tlei rawl ho. lei kha ani ta a saw a thui phei khawp mai he saw tah thleng maw a hei hi vawiin a min hruai kual tu ka u tlangval a ni hian. ah bu bu pawh bye bye hmun hrang hranga ka fans min ngaisang tu zawng zawng te bye bye like comment share pe ro u chutiang lai mi zawng zawng ah var chin ho so brahma puja a nia tunah chuan in chhal lai a nih avang in umm tui hi a awm lo a khu lawng chhawng te a awm a lawng khu ih chuan a man nei in ti hian an service thin a ni maw tikhuan-- Aa resort ah khuan hotel te restaurant te aa changkang ve tak tak kha a awm bawk a tichuanin dawr eng eng emaw thil neihna tur ang chi te pawh kha a awm ve a zan lam pangah hianin an hawng rei thin a a zan khuah deuh tawh hianin an hawng aa ni awm tak a ni tun hi kan kal hun hi ehh-- Chawhma lampang a nia resort hi an la hawng chiah lo deuh a keini erawh chu kan lut thla lem lo ang a umm zan zan zanah hian a nuam an ti chang lai vel hi chu motor te khin tlang te raih mai nia hetia phai zawk ah chuan lang hnai viau na e so a thui em em a ni maw lei hi a hnuai atangin a tunah hian a hnuai lamah kan awm a a hnuai atangin. a hnuai atangin thla kan la a hei kim kima pawn nuam ati tlan hei tunah khian hei tunah khian tikhian a chungah motor te hi an tlan mek a tikhian a hnuai khi rel kawng a ni leh ta. rel rel lo tlan lai tak te khi kan nang fuh mai thei a rel hi a khat tawk in a tlan ve deuh reng an tia hemi rel mihring phur passenger phur ni lo bungraw phur ang hi maw rel te chi ang kha a khat tawk hian a tlan ve reng a nih chu. Tunah hian ti hian englo hnuaia lei hnuaia bridge hnuaia kan kal dawn chiah a ni. Khaw lawk beih te. A bawn rem rem a nia an lei lawn ban an lei an lei ban te hi hei pui riap riap a nia an thir kham te pawh a tur u. lian lian tha hem hem khawp mai kawngkam dawrah kan chawl a a pangai chu la hawng lo va bridge kha maw fur lai han ni se la ruah tui tam lai vel te an ni se la nuam dawn a nia rap awm khawp in an-- tui kha tam dawn nih chu a tihian kawngkam ah hianin vai ho hian dawr an kai a nih chu mual en tur pawh pawh mawtê vai thingpui tunah khian khi vai ho in a bang enge pat ek vel te a fur a tun fur a. Pat ek kai vel ho aniang an tifai mek a tichuan rawng an hnawih thar leh ang a an chei bawr vel mek a ni. A thui tha vang vang khawp mai. chuan he lam pang hi kawngkam dawr kha nia kawngkam dawrah hian kan va chawl a thingpui kan va in a hei chang lai velah sawn thingpui dawr a awm ta ti hian heng lai thlir pah vel hian heng lai hmun vel han thlir pah han chawl hah dan tlai velah te heng lai lang a lang thei chin ang zawng zawng hi chu fur lai chuan tui tam lai chuan tuiin a chim vek a. hmun thenkhat laiah tlemte pia tlingkhawm zeuh zeuh ang chauh hi a ni a. Tunga lei kha a ni ta a hetlampang a leh lamah hian keini chu kan awm a kawngpui leh lamah maw a tihian he thlangah hianin dil mawi leh zau tha deuh mai a lo awm a. Tichuan kut kut ang lai atang khuanin kut ang lai khuh a kal kawng a nia a mawi a mawi em em a englo saw dil saw kut ang lai khuh chawlh chawlh buk a nia a chung di khaw kut ang lai atang khuan a kal thei a dil khaw a thlir thei a ni maw nakin ah kan zu kal chin ang. Dil kan fanna vel leh lui kam leh lam tui awmna chin kan fanna vel part two ah kan rawn ti leh ang a in lo thlir leh theuh dawn nia tun atan chuan in zavaiin bye bye vek ule.